Ытыктабыллаах Михаил Ефимович, эйиигин Авсентий Егорович Мординов аатынан Тааттатааҕы лицей үөрэнээччилэрин уонна бары үлэһиттэрин аатыттан дьоро күнгүнэн итиитик истинник Сахалыы тыллаах ытык Таатта сириттэн сахалыы тыыннаах Өксөкүлээх уота бастакы Ил Дархан мындыр өйүн-санаатын саха омукка эркэйилээх эйгэтин арыйбыта. Саха сирин саарына хотугу дойду хотойо, дойдубут ыарахан кэмигэр саха дьонун өрө күүрдэн, бары күүһү биэрэн түмэн

Сохраним же наш Алас и восстанность красоты, пусть веками манит он нас до далеких стран. Сайаҕас Сандалсаас күөх урсун күөнүгэр күн уотун күлүмэр балаҕан иһиттэн, баҕаны төргүттэн ойоммун оонньооммун дьэргэйэр долгуйар дьэргэлгэн уотугар дьиэрэҥкэй тэбэммин дьиэрдэ тойоммун. Доргутуом, долгутуом! Билэҕит, билбэккит сири эмиэнигэр симэҕин үрдүгэр күн күлүм отуттан күөх унаар устунтан Үрээһит ыччаккыт дьон норуот дьолугар, дьол-соргу туһугар тускулбун тутаммын тоойаахтыы турабын. Оччоҕо буоллаҕына, халыҥ хаар анныттан хайы үйэтээҕи дьон ойон туран охсуһууга барыахтара. Аан дойду аттыгар хаһааҥҥыны үйэттэн хаайан турар хараҥа халбырыйаҕа үөрэҕэ суох дьиэнинэн мөкү үтүө быһыыга тиксибэтэ өтө ыалдьарын ымчыгынан ырыҥылыыр икки дьонноох ийэ дойду билигин баардар сүүстээх ыарахан хараҥа сапты мин билгэлиибин булт быһыттан күн тыгырын курдук көҥүл олох көстүө Мин ыллыыбын эһиги кистэрэн күүспүтүн үрүҥ күн үтүө күннэрин. Үөрэҥҥин, үүнэҥҥин массыына тарынан, маҕаныыс күүһүнэн, саргыҥҥа тирэнэн, сатаныы тойунан, көтөҥҥүн, көрөҥҥүн. Күө окуркун күүһүнэн күн уотун көлүйэн, сир өйөөнүгэр, сирэнин үрдүгэр, Уйгулуҥ, уруйдуҥ. Уйгулуҥ, уруйдуҥ. Айаҥҥын-дьайаҥҥын уудалай күүһүнэн уйгугун үччэтиҥ, сатанан тэбинэн тардыгын элбэтиҥ. Үөрүүнэн, үҥкүүнэн дьол норуот дьолугар, дьол-соргу туһугар, күн уотун көлүйүөн, күлүмнүү көтөхтүөн, кэлэр кэнчээри саппыт. Кэлэр кэнчээри саппыт. Тайҕа-тайҕа маһын тайан махтаан ааһан, талааннаах сырыылар, элбэх-элбэх сиры эргийэр сүүрэр, эмсиилээх кэпсэтиилэр. Уобалас тухары ордук санатар улахан суолталар бар дьоҥҥор баттанар күннэригэр баараҕай баҕана буол. Суон норуоккар солбонуйар күнүгэр суон дурда буол, хара норуоттар хаалар күнүгэр Халыҥ хаппа бос. Киэргэлээх аатын кэнэҕэскигэ диэри кэтит Сибиир киэлитин тухары кэнчээри ыччат кэпсээтигэр киирэхтин. Үрдүк үтүө аатын үйэттэн үйэҕэ диэри үрүт анныгар өһүккэ-мукка үргүччү сүүрэр өс хаһааныгар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күннэн уһун уруйдаах олохтон, толпат саргылаах саастан, толпат саргылаах саастан, үөрүүлээх-үөскүүлээх күн уотун күлүмэр, күөх урсун күнүгэр аныгы сэбинэн алаһа дьиэлэнэн оҥостон олорон көрөтөр көрүөххүт төлкөтүн көрүөххүт уһун дьол үрдүгэр уоҕурар бэрдигэр үүнүөххүт үөскүөххүт үүнүөххүт үөскүөххүт саха хамначчытын иннигэр сардаҥалаах ааны аһаарыбыт Үүрээннээх мөккүөрү күүрдэммит, күүстээх үлүнэлэммит, хараҥа олох халбарыйарын иннигэр ханна да бараммыт хара хааммыт тохторо. Син биир буолбат, сир үрдэтин! Син биир буолбат, сир үрдэтин! Үлэлиирбит курдук үлэлиэхпит, үрүҥнэри кытта мөккүһүөхпүт. Өрөгөйдөөх революция иннигэр өстөөхтөн өлөр да күннээх буоллахпытына, төрөөбүт ийэ буор сирбитигэр төннөн өлбөтөхпүтүн даа диэммин, хомойорбун билбэппин, хоргутарбын көрбөппүн. Хомойорбун билбэппин, хоргутарбын көрбөппүн. Социализм идеятыгар, сорголоох олох иннигэр ханна да бардахха, хандалыы да кайдахха, Аныа дайдыттан арахсыспыт да иһин, уоттаах улуу модун санаабыт уҕарыйа дии санаабаппын. Ааркатай, алаата оҕолоор, аныгы уолаҕа барахсан аныа дайдым далбарыттан арахсар күнүм кэллэҕэ диэн санааҕа онооҕоллорон санньыаҕа дии санаабаппын. Хайа да сиргэ барара, ханна да баран үлэлиирэ син биир буолбаат? Сүүрдэтиэҥ! Сүүрдүү буолбат! Сүүрдэтиэҥ! Үрүҥү үнтү тэпсэргэ, үҥүү бата сөргөстүөхпүт. Аймах-билэ дьоннорбутуттан араардахтара абатын диэммит, коммунист партия барахсан хотойду хоодуот хоһуун оҕолоро, син биир буолбат, сир үрдэтиэҥ! Син биир буолбат, сир үрдэтиэҥ! Аанньыйа дойдубутуттан Арасыыппыт да иһин уоттаах улуу модун санаабыт уларыйыа дии санаабаппын. Үс саха төрүөҕэр үөрүүлээх күнүгэр мин ырыам ылланы, мин аатым ааттаны. Мин ырыам ылланы, мин аатым ааттаны.